Ох, китерим хәзер.
Сагындыңмы безне? Конечно. Ә озак эшлисеңме соң? Үзеңә нинди установка куйдың?
Әлегә ун ел.
Ун ел эчендә күпме ял итәчәксең?
Бер тапкыр барып киләм Америкага. Бер тапкыр Франциягә.
Бу зур глобаль яллар. Әйдә 10 ел бик күп э, вакыт.
10 ел белән исәплим. Менә быел яңа елга кадәр. Менә нинди планнар? Яңа елга кадәр нинди эшләр эшләргә планлаштырасың?
Интервью, интервью, интервью.
Әле син аласы килгән, менә ала алмый калган кеше бармы? Интервью әңгәмә эшли алмый калган. Менә шушы кеше белән эх, эшләр идем, булмый бит әле дип йөри торган. Андый кешеләр юк.
Бөтенсен дә алып бетердем. Бөтенсен алып бетермәдем, ләкин теләгән кешеләрдән алдым. Һәм хәзер мин менә ниндер бер әсәрне укыйм икән, бер шагыйрьнең, мәсәлән, мин шундый әйбергә кереп киттем. Шагыйрьнең әсәрләрен укыйм икән, шигырьләрен, анда миңа менә моннан сораулар туып ята. Эченә кереп. Ә җырчыларның җырларын тыңлаганда?
Җырчыларның җырларын тыңлаганда да.
Ә элек әңгәмә алган менә танышларың, интервьюга чакырган кешеләрдән бик сагынганнарың бармы? Эх, тагын бер күрешеп, сөйләшеп утырырга иде дигәннәре. Күңелеңдә калганнары.
Илфак белән утырыр идем. Илфак килгән иде Айсылу белән Курайга. Мин аннары яратам. Менә күп, күп кеше шуны аңламый. Журналистның эше сорау бирү. Синең эшең җавап бирү. Сиңа нинди генә сорау бирсәләр дә, син җавап бирергә тиеш. Шунда чагыла инде кешенең акылы. Ул аңа ничек җавап бирә? Шулай бит инде. Ә күпләр журналистның сорауларына үпкәлиләр. Үпкәләргә кирәкми. Аның эше ул. Менә бүген без 89 нчы автобуста килдек. Юл кырыенда мин күргәнем юк, и менә бер камера шулай тора. Мин алда барган мужиктан сорыйм, мәтәм бу нинди камера? Төшереп торалар ди, тизлекне. Мәтәм камера җирдә тормый бит инде, мәтәм аны алып китсәләр, әнә тегендә ди мужик тора ди, аны тикшереп ди. Мин әйттем, мәтәм күпме иң минималь 500 сум. Мәйтәм, правильно аның эше, мәйтәм, штраф салу, ә автобусдагы кешенең эше, нормальный бару, шоферның эше. Шулай бит инде, нишләтәсең инде, аның эше штраф салу, шуны акча эшли ул. Шуның кебек, шундайсың да эше. Ләкин минем интервью, ул җан теләде. Мин авырып ятканда төшләремә гел интервью алуым керә. Имеш мин Венера Ганиева белән утырам интервью алып. Менә шундый төш керде миңа. Ә провокацион сораулар сиңа нәрсә бирә?
Мин башта ук ул сорауларны бирмим. Беләм бирмәгәнеңне. Ә син ул сораулар белән эшләргә бик яратканыңны да беләм. Алар сиңа нәрсә бирә?
Кешенең акылын беләсем килә. Син шул сорау белән кешенең никадәр зиһенле һәм никадәр фикерле булганын ачыкламакчы буласың. Әйе, кешенең акылы белән. Димәк, синеңчә акыллы кеше нинди генә провокацион сорау бирсәң дә, Ул сораудан җайлы һәм шома котыла алачак. Әйе. Менә
Әлмәт театрының популяр артисткасы Мәдинә килде бит инде. Мәдинәгә Сөембикә журналында әйткәннәр. Ул минем янына килде Курайга. Кемнең янына барганын беләсеңме дигән. Ул әйткән, беләм дигән. Мин хәзер соңгы вакытта шаяршый башладым, килгән кешегә сорауларны бирәм. Менә шушындый, шушындый, шушындый сораулар була, кайсысы сиңа ошамый, сызып ат. Сыза да ата. Күптән инде Илсөя Бәдердин белән эшлисем килә. Миңа киләсе килми, мин аңа әйттем. Һаман шул Илфак турында буламы? Әйтәм, Илфак турында Бөтенләй сөйләшмибез. Мин хәзер кеше белән компромисска киләм инде, ничек килмисең инде. Ә сиңа үпкәләгән, үпкәләп калган кешеләр күп. Бар.
Зөлфирә Зарипова. Камал театрының популяр артисткасы. Миңа килде, бөтен дөньясын сөйләде.

Яртыны сызып атырга мушты. Ну, бәбит журналистика этикасын таләбе.
Күрсәткәнем юк. Бу синең эш принцибың шундый. Һәм сиңа әңгәмәгә ризалашкан кеше белергә тиеш.
Мин үземне теге зурга куеп утырмыйм. Мин бит хәзер әйтмим, мин миллион... Кеше килгәндә шуңа риза булып килергә. Кеше килгәндә белергә тиеш кем янына килүен. Мәсәлән, менә минем бик каты барасым килде бер вакыт Җәвит кәбиткә. Миңа бер бик якын дустым әйтте. Кем янына барганын беләсеңме, ди. Син ул түбәнгә төшерергә может, диде. Күтәрергә дә мөмкин.
Җәвитнең бер начар ягы бар, ул кешедән мыскыл итеп көлә. Ул аның ягымы, әллә сценарий буенча каралган бер алыммы? Синең кебек. Аның ягыдыр ул, мыскыл итеп көлү миндә юк. Кешедән мыскыл итеп, мыскыл менә кешедән көлергә була, ә мыскыл итеп көлүне мин яратмыйм. Ә нәрсәсе белән аерыла провокация белән мыскыл итеп көлү? Провокацияле сорау бирәсең, син ник өченче хатын белән торасың хәзер дип булган әйберне бирәсең икенче. Ә мыскыл итеп көлү? Мыскыл итеп
Ну, кешедән мыскыл итәсең, кешенең менә җитешсез... Хисабын китер.
Җитешсез ягы булырга мөмкин. Мәсәлән, кешенең корсагы үскән, мәсәлән. Ну, кешенең авыруы. Кыры синең корсак, дип анда, шуны да әйтә алмыйсың, дип, алай булмый бит инде. Ә корсак, корсагың бар икән, ул зур икән, бәлки аңа үзеңә дә ничектер юмор белән карарга өйрәнергә кирәктер. Кимсетүле карашлардан оялмаска. Юк, бары кешедән мыскыл итеп көтәргә кирәкми.

Һәм менә мин дә Нурулла хәзрәттән сорадым. Курай радиосы аша мин эфир аша гафу үтенә аламмы? Мин бит инде анда ничә еллар эшлим. Кемнәрнедер рәнҗеткәнмен икән? Мин бит адәм баласы. Фәрештә түгел. Гафу итегез дип, итә аласың диде. Шуңа күрә менә мин Инстаграм аша да сорыйм. Мин кемнедер рәнҗеткәнмен икән? Мин гафу үтенәм. Гафу итегез мине. Мин адәм баласы. Ә гафу үтенү синеңчә кимчелек түгелме? Менә кайсы бер кеше гафу үтенгән кешене түбәнсенгән дип уйлый. Ул бик тәкәббер кеше, мин тәкәббер түгел. Тәкәбберлек аркасында Газазил элек Өсте күктә иде Газазыйл. Шәйтанга әверелде. Такташның шул турыда шигыре бар, поэмасы. Шәйтанга әверелде. Тәкәбберлеге аркасында. Аллаһы Тәгалә әйтте, Адәмгә сәҗдә кылыгыз. Адәмгә сәҗдә кылу ул Аллаһы Тәгаләгә сәҗдә кылу иде. Адәм Кәгъбә кебек, менә без хәзер Кәгъбәгә карыйбыз, безне кыйблабызның менә монда бу якта. Менә кыйблага егылабыз, ә бит Аллаһ Тәгаләгә сәҗдә кылабыз. Сәҗдә кылыгыз, диде. Фәрештәләр җыгылды, ә Газазил егылмады. Ник син җыгылмыйсың? Мин аннан әйбәтрәк, диде. Ни өчен? Чөнки ул балчыктан яратылган адәм, ә мин уттан. Һәм шуның аркасында Газазил иблискә әйләнде. Тәкәбберлек. Тәкәбберлек бик начар сыйфат. Мин аннан куркам. Аллаһ Тәгалә сакласын. Тагын нәрсәдән куркасың?
Үлемнән. Чөнки үлгәч, менә мин кинолар карарга яратам Россия каналыннан. Күп кеше үзен үзе үтерә, мин утырам. Кинода гына инде, ләкин тормышта шулай бит. Үлгәч котылу юк. Мәңгелек башлана. Теге дөнья. Менә шуны аңласын әй кеше. Минехә өйрәтеп утыра, муллага әйләнгән, хәзрәткә әйләнгән димәгез. Мин боларны күптән беләм. Кайвакыт тәртип бозамдыр мин, ләкин мин боларны беләм. Үлгәч, кыямәт көне була. Тукайның сүзе бар, та кыямәт, кыямәткә кадәр дигән сүз. Кабергә кереп ятканчы дигән сүз ул. Кыямәт көне без яңадан торабыз. Аллаһы Тәгалә каршында сорау бирәбез. Һәм шуннан соң җә җәһәннәмгә, җә җәннәткә керәбез. Ә җәһәннәмнең мәңгелеге бар. Мәңгелек җәһәннәм. Күз алдына китерәсеңме? Ничә яшькә кадәр яшисең килә?
Менә аны уйлаганым юк.
Менә ничек яшьтә, хәзер инде үләргә дә кызганыч түгел, яшисен яшәдем, ашысын ашадым дип әйтә алыр идең. Җитмештә, йөздә. Менә миңа хәзер 54 яшь. Мин әле яши генә башладым дип уйлыйм үземне. Акыл миңа әле генә килде, мин моңа хәле малай шалай булганмын. Менә миңа акыл шушы көннәрдә генә килде. Нәрсәдә чагыла ул? Ничек тоясың син ул акылны?
Кешеләр белән мөнәсәбәттә. Һәм миңа Бер кеше әйтте, ул турыда мин яздым да куен дәфтәренә. Менә бүлмә, менә шунда кереп җыла. Үкерә-үкерә җыла. Җылы көн килә икән, җыларга тулышкансың. Ишекне ачасың, урам ишеген, елмаеп килеп чыгасың. Бер тапкыр хәтта миңа кибетче хатыннар әйтә, О, синең бер кайгың юк икән, ә ул көнне минем җиргә ятып җыларлык борчуым бар иде. Мәшәкать. Моны әлбәттә эшләү авыр. Ләкин менә кичә генә мин таныштым, кешенең уй-фикерләре тормышка аша. Шуңа күрә уйларыбыз якты булырга тиеш. Аллага шөкер, барысы да булачак, әйбәт, дип, менә шулай яшәргә кирәк икән. Йә, эчкерсез, ихлас кешеләргә инде ничек нинди мөнәсәбәттә син? Менә синең алдында кинәт берәрсе елап җибәрә икән.
Андый хәл булды заманында. Ул турыда Киев ничек дигән газета бар иде, шунда язып чыктылар. Шаккатып. Чөнки без кеше елый башлагач, тукта, тукта, тынычлан дибез. Ә кеше дурак түгел. Кем янында еларга икәнен белә. Бер ханым курайга шалтыраткан иде. Трубкадан җылап җибәрде. Аның ире үлгән идеме соң, белмим мин. Без, тукта, тукта, елама инде, сабыр, сабыр, э, давление күтәрелә. Миңа шулай дип әйткәннәр дә бар, бер кеше янында елап җибәргәч, бер ханым янында. Минем аннан наоборот ачуым чыга. Кеше елый икән, аны тынычландырма, еласын. Мин аңа шул вакытта әйттем, җыла дидем. Җыла. Кеше кем янында җыларга икәнен белә. Кеше бит ул дурак түгел, беребез дә дурак түгел. Кеше җылысын. Елауны йомшаклык итеп кабул итәләр бит. Көчсезлек итеп. Синеңчә ничек көч, көчле кеше елый аламы? Кеше алдында. Бөтен кеше алдында еларга ярамый. Кем алдында еларга икәнен мин бик яхшы беләм. Бу сиңа синең ышанган кешең. Сиңа 150 процент шанасың.
Алайса күңел тулуны ничек аңлатасың? Тик торганда күңел тулган. Анда бит кешене сайлап тормыйсың, бер белмәгән кеше алдында да елап җибәрә кайберәүләр.
Минем болай эшләгәнем юк.
Мин теге сәнгать кешесе буларак, әлбәттә, кайбер кешеләр аптырап карарга мөмкин. Мин җылыйм, сәнгать кешесе буларак. Кайбер әйберләрне язганда да җылыйм. Менә кичә әни турында яздым мин. Аның ничек 50 яшьтә үлүен. Мин җыладым. Ләкин минем янында беркем юк иде. Мин аны хәзер интервьюда гына әйтәм. Бигрәк тә инде хатын, кызым янында җыларга ярамый. Улың янында. Ир кешегә. Ир кеше турында сүз бара. Хатын-кызны. Хатын-кыз җибарган мөмкин. Ир кеше андый шундук кочаклап алырга тиеш. Елама җаным дип түгел, шундук кочаклап ала. Елама җаным дигән сүз дөрес түгел. Җылала дип әйтми. Менә кичә мин беренче тапкыр шундый тапшыру карадым һәм шаккаттым. Мин Замирә Рәҗәповага бишле куям. Бәширә Насыйрова җылап утыра. Тапшыруда, и язмыш язмышта. Бүтән алып баручы булса, җыламагыз инде, тынычланыгыз, дип шундый сүзләр сөйләде инде. Кирәкмәгән сүзләр, кирәкмәгән. Бу сүзләр кешенең ачуын гына китерә. Замирә бернәрсә әйтми. Бәширә җылый, туктый, бернәрсә әйтми. Молодец. Психология яктан дөрес эшли.
Менә син гел шаярасың, шукланасың. Кызык такмаклар җырлап көлдерәсең башкаларны. Монысы нәрсә өчен? Бу образ.
Бу мин түгел. Ә ни, нигә кирәк сиңа нәкъ шундый образ? Нәрсә бирә ул сиңа?
Яшәргә, шушы күперне үтәргә. Менә мин әле 89 нчы автобуста килдем, анда мин шушы образда. Но мин анда мужик образында.
Син рус эстрадасын бик яратасың, Алла Пугачеваларны, тагын кемнәрне искә аласың? Ә татар эстрадасына бик хөрмәт иткән артистларың күпме? Сиңа үрнәк булырдай кешеләр.
Гатифә Сафин.
Берәү генәме?
Кызлар арасында тагын кемнәр бар? Хәния иде. Хәния гади иде. Гади дигән сүз ул теге пешмәгән дигән сүз түгел. Гади. Матур гади. Без аның белән бик дуслар идек. Иң авыр вакытта Хәния миңа шалтыратадыр иде. Авыр вакытында, телефоннан. Бик күп шалтыратмады инде ул, аның хәле һаман, һаман, һаман түгел, но шалтыраткан вакытлары булды. Андый вакытта без кешегә киңәш бирергә ашыгабыз. Бу да начар сыйфат. Тыңларга кирәк кешене. Кеше сиңа шалтыратты икән, димәк, аның сөйләргә кешесе юк. Син киңәш бирергә ашыкма. Мәсәлән, кеше кап-кара чәй ярата. Әй, кап-кара чәй зыянлы, без аңа әйтәбез, эчмә дип, кара чәйне. Кеше шундый ук туктамый бит инде. Ни өчен ул шушы кара чәйне эчә? Шушы кара чәйне алыштырырлык әйбер бармы? Нәрсә син аңа тәкъдим итә аласың? Менә хәзер шулар әзер икән, шунда гына син аңа әйт. Әгәр дә әзер түгел икән, син аңа кара чәй эчмә. Ул зыянлы. Ну и что? Ул ярата аны, эчә. Менә шундый әйбер бар. Киңәш бирергә ашыкмаска кирәк.
Ә син бирелгән киңәшләргә колак саласың?
Кайгы ташуны китерә киңәшләр.
Ә үзең сорап алган киңәшләр.
Сорап алганым юк, кайвакыт ачуымны китерә. Чөнки киңәш бирү генә түгел, Менә мин бер кино карадым Россия каналына противостояние. Бер хатынның баласын бирмиләр, ире үлә, әнисе бай хатын була, баласын тартып ала, аның шуңгыл авырлыклары бу кино әлбәттә, ләкин тормыштан алынган дип уйлыйм. Тормышта бар андый хәлләр. Күреп торабыз инде. Андый хәлләр бар. Киңәш кенә түгел, ярдәм итүче кешеләр булырга тиеш. Андый авыр вакытта ярдәм, ярдәм кирәк кешегә. Ярдәм итә аласыңмы? Киңәш кенә түгел, киңәшне бөтен кеше бирә ала. Урамда егылып яткан кешегә без әйтеп китә алабыз, эчмә ди. Әни ул эчә башлаган. Нигә шушы хәлгә төшкән? Нәрсә булган соң аңа? Аңа нинди ярдәм итә аласың син менә хәзер?
Яхшы ярдәм, ярдәм турында аңладым. Әйе. Ә менә ярдәмгә мохтаҗлык белән паразитизм арасында нинди аерма бар? Зурмы ул аерма? Башка кешеләр хисабына Рәхәтләнеп яшәп ята торган ялкаулар, паразит кешеләр һәм чыннан да ярдәмгә мохтаҗ кешеләр нәрсәсе белән аерыла? Шуңа күрә моны мин аңлыйм, ир белән хатын арасында булырга мөмкин. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, менә мин кайвакыт кино карыйм да уйлыйм, эх, шушы егеткә гашыйк булды, инде кияүгә чыга. Шушы кызга гашыйк булды, өйләнә. Кешене без белмибез. Менә мин өйләнер алдыннан мине яучы өйләндерде. Мөслимә Шәфик, Татарстан радиосының дикторы. Диктор гына түгел инде, алып баручы. Без киттек. Әнисе өйдә иде. Кыз эштә. Мин шунда ук әйттем, кызның фотосын бирегез. Фотоны карадым һәм шунда ук сиздем. Бу кыз мине ир итеп торачак, менә мине. Һәм мин бу турыда үземнең энемә әйткәнем, ул әйтә, Митям, ник бөтен кеше фотога карамыйсың? Андый сәләт сиңа бирелгән Аллаһ Тәгалә тарафыннан, дип, бөтен кешегә бирелмәгән. Мин фотога карап, кешене белдем. Һәм икенчесе, Хатынны, әле хатын түгел, алып бардым энемә. Энемә әйттем, әйтәм, стәл әзерләгез, без киләбез. Нәрсәгә киләбез? Алар тикшерергә тиеш. Без пармы? Шушы хатын белән. Мин бит өйләнгәч, мин шундый кеше, мин однолюб. Мин уярга могу, миллион хатыннарны яратам дип. Однолюб. Минем өчен гаилә тормышы булырга тиеш. Хатын, кыз, алар берәү генә, шушы гына. Алар минем туганнарым. Мин шундый әйберне яратам, Аллаһ Тәгалә аера күрмәсен, Раббым. Бардык, минем туганым сыңаннан әйтә. Моннан аерыла күрмә. Бу синең парың. Бетте. Шулай тикшермибез. Шулай тикшермибез кешене. Тикшереп чыгарга кирәк. Белеп чыгарга кирәк. Без син белән ярдәм итү турында сөйләшә башлаган идек.
Кемгә ярдәм итү? Кешегә ярдәм итү турында. Аңлат әле, барыбер синең тарафтан ишетәсе килә. Чыннан да ярдәмгә мохтаҗ кешедән ялкау кешене ничек аерырга? Синнән файдалана торган ялкау кешедән ярдәмгә мохтаҗ кешене. Аңа эш кушырга кирәк. Нинди эш? Гади генә эш.
Мәсәлән, гади генә эш кушырга кирәк. Менә бу ишек алдын себер әле. Менә безнең ишек алдын себерә Марина дигән ханым. Марина, иртәгә себеркәңне менә бу кешегә биреп торасың. Менә шушыны ун көн буе себер әле. Карыйсың. Себерелгәнме? Әйе, ун көннән соң аңа акча бирдем. 500 сум. Тагын эш кушасың. Марияны ял итеп тор, зарплата сиңа бара. Шунда кешене була. Юкка чыктымы? Все, юкка чыкты, син дә юкка чыктың. Бетте. Пока. Шулай. Шкушырга кирәк. Син кешеләргә ышанасың? Танышларыңа, коллегаларыңа, туганнарыңа, гомумән кешеләргә. Шуна.
100%. Шуна, шуна дип әйтәм. Нәһа урындыкка басып, күзеңне йомып, артыңа таба җыгылырга кушсалар, мин сине тотам дисә, ышанасыңмы?
Юк. Алай әйтмәячәкләр безнекеләр. Чөнки минем алай әйтә торган дусларым юк. Ә бәлки ул чыннан да тота ала торгандыр. Сиңа үзенең ни кадәр ышанычлы булуын расламакчыдыр шуның белән. Юк, мин алай эшләмәячәкмен. Ул тотса да. Беренчедән алай әйтмәячәкләр. Икенчедән ул тотса да мин алай эшләмим.
Димәк, ышанмыйсың? Ышанудан түгел, мин алай эшләмим.